26 ta september kokwa ncoke va ha ri kwala mjondhola five star hotel masitawa kokwa ncoke munhu wo endla swilo swi endleka valungu va mina mina ni nge midyisi manhlahla ni ta mi komba xin'wana na xin'wana kokwa ncoke namuntlha a va ri um eh, asante ka gucci hi leyi price ta mi byela ku price leyi ya yini 32 500 beke leyiwani yi xave hi 21 600 ivi bakete leriwa mari wa bakete leri 10900 loko swi katsa na swi ku 32500 ma swi vona musi eyi wena ku fane yimininyana ma replaceweni um kokwani coke munhu wo endla swilo swi endleka valungu a swi heleli ka mina ntsena na boss lady va ha ri kona na sayitini back ya boss lady back leyiwa ma yi tiva musi se hi na timbirhi mi nga ri hi liyani leyi ya boss lady leyi ma yi vona ya boss lady leyiwani hi xave hi 41000 ma swi tiva musile ya boss lady kokwani cawuke 21600 ivi hi ta ni nge mbali bakiti ni ri nexe leyi phela na boss lady va fanele va mbala bakete va fana na nuna kokwani cawuke o kokwani cawuke munhu wundla swilo swi endleka swi endleki swi nga endleki o bakete o hi leyi rin'wani bakete hi leyi chaya mabakete mambirhi phela eh, rasiti liya bakete leri ku vekela um eh, hi leriwa bakete ma ri vona i ra bos leti lera ne um se leri amambala ma ri mambirhi phela heyi ku ndliwa swilo swi endleka ta mi komba bak e ni xavele sayitini leya bos lady hi leyi ten thousand nine hundred ma yi vona musi hi leyi i swilipi swimbirhi hi leswi ma swi vona hi leswi i swi endliwa hi kokwani cawuke jikelela misava hinkwayo a va endli swilo swi nga endleki kokwani cawuke munhu wo endla swilo swi endleka um valungu va mina la ku tata ku khensa ka loko mi karhi mi yi sapota hi ndlela leyi mina na tsaka hehe ni tsaka ngo mi yi sapotini loko ndzi ze ni fika la ni nga fika kona Hi timhaka ta n'wina as a boss lady na n'wina ta mbarisa yidlodlo mi nga ha mbali swidlokwadlokwana swo ka swi nga hangi hi kona hi rero bakete ma swi vona mara na vona se va va va ndle swona languseni vona bucket to bucket ma vona loko se hi ya mucatini ka gagaxi ya fambisa leswi sasekini hinkwenu hi languseka hi ri vanhu va proper proper proper Eh kokwani Chauke valungu va mina va khensa swinene a ah, leswi nga laniwani hi nge swi humesi leswi i xihundla xa kokwani Chauke sweswiya mi swi tivaka sweswiya swa marhumbu kokwani Chauke munhu wo endla swilo swi endleka a va endli swilo swi nga endleki oyi or oh, ri kwala tindhawini kwala mijondhola ka ha endleka swilo swa matimba ka yi kapa ka yi jikelela misava hinkwayo laha hi vulavula hi kokwani Chauke hosi ya vabori va mati hona ha ri kwala mijondhola swa ha ri ku ndlekeni swa matimba eh hayi khesa support valungu loko ku nga ri n'wina hi nga ta kula hi fika laha hi nga fika kona namuntlha hayi kokwani cawuke munhu wo endla swilo swi endlaka ma to kokwani cawuke va mi borhela mati musani va ta mi borhela mati mi sala mi tsakini va ta mi borhela mati minwa mi va kahle kokwani cawuke kokwani cawuke hambi va mbala va nga faneriwi ntsena va karhi va mbala va karhi va languseka valungu va mina mi nga zi mi vilela hi ku na faneriwa or ku yini tsakani loko kokwani cawukeni va thola va mbala swilo swo durha hambi swa va fanela a swi va faneli xikulukumba kokwani cawuke va famba va mbarile va kahle va languseka valungu va mina ni khensa swinene danko